golden games dza vhakegulu vha vhoriṋe dzi pensioners dza vhoriṋe fhano venḓa limpopo a hu no hana vhana vha mukala to vha hanefha grounduni hune vha khou prepara u selectiwa u dzhenelela kha zwithu zwa serious vhana vha mukala sedzi ri tshi nga vha na dzi eh, national ra vha na dzi provincial ra vha na dzi local so hafha ri kha ḓi tou ri khou woma hafha vhana vha mukala zwino ndi na vhane vha vha hezwi ri tshi khou amba muthu o rumiwa nga vhomeyara vha thulamela ri vha ri khou amba vha muthu hoṱhe hoṱhe ndi vhone vhane vha vho tou rumiwa vhane vha khou actor you know vhomera vho ya huṅwe hu ḓa vhone so ndi vhanevha kha vha ḓe makhadzi wanga ri tou vha na vhone vho actin vha vho actin what ngori hei zwikhuwe zwima zwo ita zwi rirwa
actin mayor murambuḓa mukhantselara vhurambuḓa vhana vha mukala so zwino afhanoni afha no to gaḓara vhathu afhanoni nga ḓuvha iḽa ṋamusi na ri vhakegulu vha to ḓa vha to ṱanganela afha ri nga vha ri tshi khou ri kha masipala wa thulamela no ṱangana afha ni tshi khou ṱangana na makhado kana no si khou tou vha thulamela afha no no ḓela nga afha kha ulu lurumbo ro ṱangana hafha sa thulamela vha ḓo zwi humbula zwa uri thiri mikano iyi musi i tshi kanukana mashango a mahosi Eh, kha vhadzulapo vhone vhane a vha koni u zwi pfa uri havha ndi vha makhado mm. havha ndi vhathu lamela mm. ndi vhadzulapo vha tshithuthuni mm. zwino he mukano wa khetha u tshi ri ndi makhado a vha dzheni khazwo zwino rine ro ḓa hafha ri thulamela ri tshi khou ḓa u ṱuṱuwedzana na vhaaluwa vhashu siani ḽa mutakalo
zwino afha u bva afha vhathu vha khou phiriphirira nga u tou rali ri tshi bva afha vhakegulu nga hedzi dzi golden games ri yafhi u bva afha eh, havha vhakegulu hafha musi vha tshi khou tamba nga u rali three vha khou ṱaṱisana nga zwigwada nga zwigwada mm. zwi amba uri tshigwada tshenetsho tshine tsha ḓo dzhia vhuimo ha u thoma nga u ralo nga u ralo tshi khou ṱuwa tshi khou vha pfi ndi limpopo thi Mm, mm, Eh, mm, vha the khou Limpo- ṱaṱisa- vha khou Malimpopier. ṱaṱisa- eh, vha khou Eh. ṱaṱisana na vhaṅwe Mm. nga u ralo nga u ralo Mm. khou takuwa ri kha wadi Mm, ra ṱuwa ra ya kha tshiṱiriki mm. ri funa u ṱuwa ra ya kha kha- kha- kha limpopo

nṋe vho ḓela vho tshifhango kharali vha si zwo pfala ri khou livhuwa nga maanḓa

yes vhana vha mukala ri na vho pfalandwa nompi hanefha kha ward 28 hanefha tshithuthuni nzhelele vha zwi ḓivha a huna muthu a sa ḓivhi tshithuthu ni khou dzulesa tshikhuwani fhethu a ni tshi vhuya yani zwino vho pfalandwa nompi kha vha ḓo tou ri vhudza uri hu khou itea mini ende ndi ngani vhathu vho tou kuvhangana hanefha hune vhone vha vha khantsela hone ndi khou livhuwa hu khou tamba dzi old age dzine havha vhathu vha dzi old age vha khou tamba mitambo yo fhambananaho ngeno hu dzi ṱoḓela mutakalo ngori hezwi vha tshi khou tamba mitambo yo fhambananaho vha vha khou wana dzi nyonyoloso lune vha tshi ṱuwa fhayani vha tshi to ṱuwa fhano vha swika yano u tou ṱamba bavuni fhedzi ndi ya nṱuṱuwedzela khofhe tshidele ngauri vha ḓo vha vho neta nga mitambo yavho zwino afhanoni eh, ri tshi khou vhona vhathu vho tou kuvhangana afha vho kuvhangana nga u rali afha vha tshi fhedza afha zwi tou fhedzisela zwi tou itiswa vha tshi fhedza hanefha u tamba hu na zwiṱukuṱuku zwine vha ḓo fhiwa ngori muthu ha sokou shuma sile zwi amba uri vha tshi fhedza hafhanoni vha ḓo ya vha ḽa vha nwa maḓi then after that vha fhana dzi phone number vha ṱuwa vha tshanga mahayani o fhambananaho fhedziha ri tshi khou vha vhofholola hu tshe na tshifhinga uri tshifhinga tsha zwino vhuriyai mm. ndi tshiṱukusa vhaṅwe vha khou ṱuwa nga dzi thekhisi ende thekhisi a isi muthu hayani zwi amba uri nani vhakani vha kha ḓosa hone vha tshimbila nga milenzhe uri vha swike vha tshi vho tsireledzea hu songo vho guma mitambo ya vhaaluwa ha vha ndi vhakegulu na vhakalaha vhane vha vha ndi vhone vhana vhashu
ee mara hezwi zwine vha khou zwi ita hafha ndo zwi sedza eh, nga kha ḽiṱo ḽanga ndi vhona unga ndi vhuthu na u funa muthu ende a thi vhoni hu na zwiṅwe zwithu zwine u funa muthu nga nnḓa ho mu ṋea mutakalo zwezwi zwithu mara ni tshi zwi ita mara zwo ri zwi tshi thoma no ṱuṱuwedziwa nga mini hei hezwi zwithu nga vha social development mm. havha vhathu vha social development ndi vhone vho hwalaho zwithu zwoṱhe vho ri ri ṱuṱuwedza ra fa ri tshi zwi funesa nga maanḓa ngori arali vha sedzulusa vhakegulu na vhakalaha sa muvhuso une wa khou vhusa wa anc african national congress u vha u muvhuso une wa vha vhathu nga vhathu zwino hezwi ri tshi ita zwa dzi games ri vha ri khou funa vhakegulu vhashu ngori vhakegulu ndi vhathu vhane vha fhulufhedzea nga maanḓa ho vha vhudza uri vhakegulu ni khou ita hezwi vhakegula vha khakhi na luthihi zwino ri a vha funa u tshi mu funa muthu funa tshi vha na mutakalo na vhutshilo ho halapfa Mm, hezwi ndi khou vhona hu zwone u funa muthu a huna u funa muthu u fhirisa mutakalo zwino afha ndi khou vhona u tou ḓisa na dzi ambulense afha izwi no tou ḓisa na dzi ambulense mulandu vhathu vha tshi khou ita nyonyoloso na sokoto fari hei ri tea u dzula ri safe hei dzi ambulense ri a dzi funa ngori mutakalo wa muthu u ṋamani yawe Mm. mukegulu a nga vha o bva hayani o bva o takala Mm. a ri a tshi swika hafha hafha ṱhoho tshi vho rema kana vha tshi thoma u farwa nga dzi krempe kana ha farwa nga mutsiko muhulu ndi uri ri songo tambula ngori kha ri mu gidimisele sibadela tshumele kha ivhe tsini na vhathu ngori hoyu ndi muvhuso wa vhathu mm. une wa ri ri ya vhathuni zwino zwo tou rali iyi golo yo tou rali muṅwe mukegulu vha khou sokoto pfa vho zwi sa khou ita hanefha tsini a nga ḓiḓelavo nga hafha kha mobile clinic a zwino ri ha ngo ḓa mutamboni
tshumelo vhathuni mm. Hey, ri khou livhuwa nga maanḓa eh, vho mukhantselara a huna zwo no fhira hezwi ngavhe mudzimu a tshi nga vha engedza na ri farela vhakegulu vha vho riṋe nga heyi nḓila ndi pfa uri a huna lufuno lune lwa nga fhira hezwi u soko litsha u to soko to bukela muthu mara wa ḓivha wa wa vhona nḓa vha na mutakalo wawo ngori huṅwe u soko ro soko fhiwa maḽiwa ra fhiwa maḽiwa ro bala ro ri tshi ḽa zwiḽiwa hezwi ri ite ri tshi zwi dilute ha vho ri tshi ita ri tshi ita nyonyoloso a ri soko to ḽa ro ereḓela hafhanoni kha masipala wa thulamela muthu u ḽa dovha a dzhima u sumbedza uri mini zwi tea u shumisana a zwi si ku tou sokoto ḽa ra fhaṱela vhulwadze thumbuni ri dovha ra bva ra ya ra ita nyonyoloso uri zwe ra ḽai zwi si kone u fhaṱana na mivhili zwavhuḓi zwi songo to ya zwa dzula fhedzi ri khou livhuwa nga maanḓa um eh, mukhantsela wa vhorine mm, vha khou ni ḓela afho gauteni vhakegulu vha gauteni ni khou vha vhona havha vha khou dzhima havha vhathu vha khou ni ḓela

yes vhana vha mukana ri tshi hanefha kha tv ya vhorwine ine ya nḓisela venḓa ḽa vhorwine ri khou ni sumbedza tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou tou itea venḓa dzi ri khou amba dzi event dza serious venḓa ha zwino hafha na musi ri tou vha navho ndi vhone manga ya thikhathali godfrey vhane vha vha muongi o ndi muongi hononi okay right zwino afha na musi vhathu vho tou ṱangana tshithuthuni ri khou sokou tou vhona vhakegulu yo ṱanganedzana hu khou sokou tou tambiwa mitambo yo fhambanaho vha nga ri ṱalutshedza zwavhuḓivhuḓi uri na hafha na musibe wo no kuvhangana hu khou itea mini havha vhakegulu vhe vha kuvhangana hafhanoni vho kuvhangana nga reason ya uri hu na mitambo ine vha ḓi ita vha tshi i tamba ine foundation ya hone yo thomiwa nga department ya health and social development hevhiḽa i sa tou paḓuliwa musi tshi vho ḓo paḓuliwa vho bva heinoni ya social development thungo na ya health zwa vho ita uri that partnership i nambe i continue as it is zwa zwino ro kuvhangana hafhanoni ro ḓo preparela vhakegulu vha vho riṋe na vhakala vha vho riṋe uri musi ri tsho tamba dzi games dza vho riṋe ri kone u topola dzi number one dzashu kha local eh, kha dzi local hune ha vha kha masipala wa makhado hune ri khou dzhia dzi number one dza vho riṋe so zwa zwino ri kuvhangana ri khou vha preparela u vha traina u vha pfumbudza u vha sumbedza milayo uri musi ri tshi ya kha locala na kha dzi district ri participate ri vhe ro vha pfumbudza nga nḓila yo fanelaho uri vha kone u ita zwino khou fanela kana zwine zwi khou ṱoḓea mm. uri afha ṋamusi vhone vho amba nga masipala wa makhado afha ṋamusi ground ri tovha na vhathu vho no khou bva kha masipala wa makhado fhedzi khamusi u nga to ḽi bvisela khagala zwavhuḓi ndi ḽa uri hoyu masipala zwezwiḽa kale murahuni wo vha u masipala wa makhado zwino hezwi u masipala wa makhado hu tshi vho ḓa demarcation demarcation ya vho ita uri vhupo hovhunoni vhu wo wela thulamela zwino nga ndavha ya uri vho zwa demarcation ndi zwa demarcation ndi zwa muvhuso ra vho pfesesa uri riṋe ri nga si kundele u sevisa vhathu vha vho riṋe ra vho ita agreement na uri vhathu vhoṱhe vhe vha vha tshi wela makhado a hu na problem ri a ita mutingati na vhathulamela ra ḓa ra sevisa vhathu vha vho riṋe what is more important ndi uri vhakegulu vha tambe mitambo yavho vhane vha ḓo vha vha khou ita zwa demarcation demarcation ḓo ḓivha hone nga nḓila ye wa vhewa ngayo mara mitambo ḓo ḓivha i hone vhathu vhane khou vha sevisa ndi vhathu makhado mara naho vha kha wa demarcation wa thulamela ndi agreement ye ra ita uri vhakegulu vha songo sa fara nga ndavha ya dzi demarcation ee vhutshilo vhu khou ya phanḓa a hu ngo tsha imiwa ndi ri wo no ḓi ḓowela onoyo we a ḓowela ene u nga si tou mulaṱa ngori u khou pfhi demarcation i khou ri mini Hai, ḽo pfala nga maanḓa. Zwino afhanoni kha eḽi ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi vha ḽi tshi khou vha ḽi khou amba mini kha mafhungo ane o prepare na u ṋanga na mini iḽi ḓuvha ḽa ṋamusi ri nga ḽi vhidza uri ndi ḓuvha ḓe heḽi ḓuvha ndi ḽa tshipentshele ngauri sa zwe nda zwi ambisa zwone ri ita nga ṅwedzi nga ṅwedzi mm. hoyu ṅwedzi wa juni zwa tou ṱalutshedza uri hedzi ndi final preparation dza vho riṋe dzine ri khou ralo u a u tanga luambo lwa tshisokha mm. vhatambi eh, zwi tshi kwamana na talente dzavho uri ndi gai hune ra nga vha sota hone ndi gai hune vha vha good hone hu itela uri heyi makhado ya vhoriṋe i kone u vhonala bva hafho kha makhado ya vhoriṋe heyi noni vhembe ya vhoriṋe i kone u vhonala bva kha vhembe heyi limpopo ya vhoriṋe i kone u vhonala mm. nga kha zwithu zwe riṋe vhaṋe ra to zwi ita kha foundation base hanefha dzi grounduni dza vhoriṋe dzine dza wanela hanefha kha shango ḽashu ḽa south africa mm. zwino afha hu tshi bviwa afha ni dovha no yo ṱangana gai ende ni tshi bva afha ni tshi afho hune na khou ya hone zwi vha zwi khou ḓo vha zwi khou amba uri sa zwe nda zwi ambisa zwone ah, zwi to ṱalutshedza uri heyi ndi mitambo yo fhedzisela ine ra vha ri khou prepherela vhakegulu vha vho riṋe tsho salaho ndi tsha uri nga july ri khou yo ṱangana sa makhado nga u angaredza makhado ine ra khou amba ngayo i angaredza vhupo ha vho flay vho the fatarafala vho western vho khomele vho mamvuka na khou vha ḽa nzhelele nga u angaredza ri ḓo vha ro kuvhangana nga date ine masipala vha ḓo ri fha hone ra ra kuvhangana show ground ra participate sa vhakegulu vha vho riṋe nga ṅwambo uri masipala wa vhoriṋe wo ita u angalalaho sa zwe nda ambisa zwone ri vha ri khou dzhia talente dza vhathu vhane vha nga vho jesi number one zwi a ṱalutshedza uri hangei riṋe ngauri masipala washu wo lapfanyana ri tshi topola number one na number two ri tshia kha district level ri tendelwa u vha na number one na number two ngauri masipala wa ushune wa vhoriṋe ndi muhulwanesa zwa zwi khou ṱalutshedza uri ri khou ṱangana ha vhakegulu musi ri tshi ita mafhungo a selection hangei showground nga date ine ra ḓo vha ro i ṋekedziwa ine ro ndila masipala a tshi ri ṋekedza yone okay zwino afha riṋe ri khou ṱoḓa u humbela nḓila ya uri kha vha ri tendele ri tshimbile ri tshi vhona mitambo heyi vhe vha i phiripherela vhakegulu ndi mitambo ḓe ndi mitambo ine ngoho ngoho ngoho ngoho ndi mitambo ine i ya yelana na vhufitnese hune ri nga vhakegulu ri nga wana ngoho ngoho ngoho zwithu zwi khou tou tshimbila ngo ralo na mitambo i vha khou i kona na nga nḓila ine vha vhakegulu vha vha uh, match fit ngayo na nṋe nda khou amba ngenoi vha ya mpha khaedu musi vha ita zwithu zwavho ngauri ndi 100 meters na dzi 200 meters na 200 meters arali khou amba ngadzo i mm. vhara vho vho ṱavhanya vha ḓo ḓi zwi vhona zwo uri na nṋe zwino i hezwi vha khou vhona ndo vula na lumba yanga i ndo vutswa nga ndavha ya uri um na ndi khou gidima gidima na vhakegulu sa zwine vha khou ambisa zwone um hetshi tshikirini ri a tshi ṱoḓa nga maanḓa badi a ri to ṱoḓa mafhungo a dzi obituary fhedzi mm. vhakegulu vha vha tea u vhonala uri nga miṅwaha ya lini lini vho vhuya vha ita zwo itaho ngauri na zwa uri ndi pfesesa uri u hwala tshikirini ra tshimbila na vhakegulu vha tshi ḓi ita vha tshi vhonala vha tshi ḓi vha interviewer ri ḓivha na na na vhatambi vho imaho nga uri vhe vha ri imelela vha jesi number one kha kha dzi national hafha okay ai a ri ṱuwe ri yo vhona zwa mitambo hangei uri mitambo i kona u tshimbilisa hani na zwori zwithu zwa hone zwi to vangiwa zwi vangana hani ri tshi khou bva hafha ri tshi hafha na hafha ri tshi vhona uri eh, ground ifhio eh, block ifhio i khou ita zwifhio block ifhio i khou ita zwifhio eh. Hey, block ino vha vhathu eh.
ndi mafhungo a u eh. dzhenisiwa dzibola sa zwine vha khou vhonisa zwone heiḽa dziṅwe vho to dzi manya eh, so zwino to vho discipline nazwo ngo eh vha tshi khou ya hangei vha vha tshi khou ya vha sete tshiṅwe tshifhinga vha nga wana vha sete ya vhathu vhana mm, mm, vhane mm. avha vhana vha khou computer vha tshi khou ya hangei ho ḓi kaliwa na zwifhinga uri vho swika nga tshifhinga tsho to itisa hani heiḽa bola arali ya nga tshi wana ya suvha yawa eh. zwi amba uri honouḽa ane a khou vha ane a vha a sara nga tsini eh. u funa u dobelela bola a dovha a ṋekedza mukegulu eh. ndi iṅwe ya nḓila ya dzi nyonyoloso dzine vha vha khou vha nyonyolosiwa zwa vhukuma ri a zwiṱoroku zwi a ṱuwa fano stroku na mathada zwoṱhe zwi a bva vho mazwale na mini na zwoṱhe maṱhupha ne vha khou a ḓisa kha muthu hai muhumbulo u ya kilinea ehe hafho u khou kilinwa mi- ri a mi- posa na mihumbulo vima fhala hafho u khou ṱuṱuluwa mihumbulo ya vhakegulu vha vhorine hafha vhakegulu vha vhorine vha raiti tshoṱhe dzi bp ri tshi swika nge mitshini ya vhorine ri to tsheka fhedzi vha ḓo wana dzi ngonani Yeah. a huna na thaidzo ya problem hafha noni hafha tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tsho dzula ngonani Yeah. ee

hei ndo vhona vha kono ḓiphina ngavho hafha nga ngomu ndi duma zwe ngaga zwe mulenzhe wanga duma ngazwo ndi dzhia bola nda isa hune yo tea zwo ri iye hone ee zwino fhaḽa vho to ro no bvala vho na na uri vho ri to vhona vho tshikoro tshavho ngori vhone vha vha khou rwa mashoto a siria a ah, nda ndi khou rwa mashoto hu tou vhani vho thira ro to fhiriṱana vho eh. ra ro ṱanganana ee eh. eh, mara a zwi ambi zwo uri ni a tikoni ndi tamba mulenzhe nga iṅwe nḓila ee zwo fhedzisela dzi vhugai vhugai Ah, ndi 1-0. Oliwa vhafhio?
Ah, oliwa vhaṅwe vha zwikhipha zwa yellow.
ahuna na zwiṅwe vhala vha mukala vho ḽiwaho vha khou balelwa zwi amba ngori u ḽiwa zwithu zwavhuḓi a i ri tshi hanefha kha dzi golden games dzi pensioners dzavho riṋe vhala vha mukala ri khou ḓipfina ri tshi hanefha mudavhini vhagai vhaṅwe Tumwe vahone kheva.
yes vana va mukarari hanefha zwa zwino ri tou vha na vhone mudavhula manethe ri kwamba vhukherulu wa manethe vha tou vha hone hanefha nga dzavho vho generator a huna na zwiṅwe vhana vha mukara vho generator tshila tshikorongoho vho swiko tou mangala vho tshikora kana vho tou thoma vha si ḓo ri ni reila nga gai Ndi khou izwa ndi khou imelela nga hafha Tshifhaṱa vha wana o laṱa a mbo ḓi fhedza mulenzhe nṋe nda vha ndo fela. Wo nyi. hei vha wana o laṱa mukegulu vha wana buli ḽi hone vha mbo ḓi tou raela wenzelina ramunga hai vha ri vho ḓi phina nga maanḓa Eh, ndi vhone mukori wa ṋamusi ndi vhone muoaana wenzelina ha mudzimu o vha na vhone ṋamusi Ah, nga

zone zone ndi khou tou nyaga mukegulu muthihi ano ṱoḓa mbudza uri ili ḓuvha iyi mitambo yo mu thusa nga mini vhomakhulu ḓani nga ngeno ezwo avasiliwa vha ri zwavhuḓi u to zwi fale ezwo
a sa funi zwi vhuya hezwi rine ri hasa zwi ri fha mutakalo zwa ri ṱuwisela mathada ngauri musi ri hayani